איז רבי דוב יפה פון די גרויסע יאפע כפר סיני האדם גדול מאוד ארם בענקים ער איז געווען אמאל אין שפיטאל איז דארטן האט ער געזאגט פאר איינעם ער האט זיך אויסגעלערנט אביסל דא דרכי החינוך דא פון די דאקטוירים וואס איר האט געזען דארט מען דארף טאקע גיין דארטן אפעראציעס מען זאגט ער האט געזען אז די אלע כלים וואס דארף אנרירן דעם די פלייש פון דעם חולה צו ס'איז א מחט א נאדל א נידעלע צו ס'איז א מעסער האט ער געזען אז דאס דארף זיין ריין סטרילי, מען מאכט עס ריין מיט אלע חומרים זאל נישט זיין חלילה וחס קיין שום אינפעקשאן קיין שום חיידק, ווייל חלילה וחס אז דאס גיבט א גיי אריין אין פלייש פון דעם חולה איז א סכנה, האט ער געזאגט ס'האט אים אויסגעלערנט אז איידער דער מחנך צו ס'איז דער רב צו דער טאטע צו דער איידער דארף גיבן א שטעך אריין אין תלמיד אדער מאכן א ניתוח דארטן ביים תלמיד א שטעך אריין דארטן דארף ער זיך בודק זיין קודם אין תשובה בדיקות צו ער איז ריין סטרילי אן קיין כעס. האט דאנעט כץ קענען דארט נאמאכן א חורבן דארטן? נישט פארשטאנען. ער זאל אויך זיין סטרילי פונקט ווי די דאקטער געטראכטנג די שטעכער צו די מעסער דארף זיין ריין ווייל טאמער נישט אז ימ א אינפעקשען קען דארט נאמאכן די פלייש טאמער די ביסט נישט ריין סטרילי איז א שמש וריינוס ס'קען נאמאכן פונקט פארקערט פון די רפי ער ברענגט דארט נאר ס'איז נישט אזוי חז ל פריים ורים פריים ורים שטייט נאר ס'איז פריים ורים זאגט די חזון איש תמיד זאגט אמאל אז טאמער איינער איז דיר מחנך מתוך כעס. און מצד אויך האט עס אים אויסגעלערנט וואס דו דארפסט, דארפסטו מחנך זיין יא, טאמער ס'איז מתוך כעס האסטו אים אויסגעלערנט, אבער די זינד איז דאך נישט קיין טיפש, די זינד זעט דאך אויס די ביסט כועס, אויף דעם כעס זאגט דער חזון איש אז מ'איז גדול אישים איש היוצא מן המידה, יענץ האסטו גערעדט, דאס האט ער געזען, איז דאס האט ער, דאס האט ער מחבל געווען נאך אסאך מער אדער אליין, און דערפאר זעט מען דאס, מ'וועט נישט מסביר זיין דא. פארשטייסט? טאמער ס'איז מיט א כעס, אויב ס'גייט מיט א כעס זאגט ער, ער האט מקבל געווען די חינוך, אבער די צווייטע כעס, די כעוס, דאס איז דאך גדול איש ומשה עשה מידו, דאס האט ער געזען, נישט געהערט פון דיר, דאס איז גדול איש ומשה עשה מיט די מידו. חזון איש האט עס אים געזאגט כבר, און ממילא, געב אכטונג אז דאס בלייבט נאך מער פונעם חינוך אליין השם ישמרינו. ער האט געזאגט נאך עפעס א גוט ווארט אויף דוב ראפער, ער זאגט אז א דאקטער איז אמאל געקומען צו אים, און דער דאקטער האט אים אנגעהויבן צו פרעגן וועלכע שאלות מען פרעגט היינט, אה? ער האט אים אנגעהויבן צו פרעגן שבח קירות וויפיל

ס'איז נוגד וואס אויס ריינערס צום צווייטן. ביסט א שטומער די גייסט יעצט נעמען א מעדעצין יא? קען זיין אז דער מעדעצין וואס דיך דיר יעצט געבן, דעי וואס איך געב דיר יעצט, דער טאבלעט, דאס קען מבטל זיין די השפעה פון יענע. זאגט ער ווייל ס'איז דא אזעלכע, ס' קען ברענגען א נזק אויכעט. זאג אמאל א א א א טאבלעט וואס איז גוט פארן הארץ און ס'איז שעדיג פאר די נירן. ס'איז דא אזעלכע א טאבלעט וואס איז גוט פאר די לעבער און ס'איז שעדיג פאר די מעיים. דערפאר טאר מען קיינמאל נישט געבן קיין טאבלעט פאר ווען מען הערט נישט א בילד אויפן גאנצן מצב הכללי, אלע מעדיצינען וואס דו נעמסט אליין. אז איך האב דא יפה און די דאקטער איז ארויס, דאס האט מען געלערנט אזוי דארף מען מוכיח זיין א מענטשן, מען דארף אויך עכט הוכיח, אבער דו מוזט זען די מבט הכללי, וויאזוי קוקט אויס די גאנצע מצב הגוף, וויאזוי די מצב הנפשי, וויאזוי די מצב הגשמי דארטן, דעמאלטס צו קענען מוכיח זיין, נישט אריינגעשאסן, דו ווייסט וואס עס גייט דארטן ארום און ארום, עס איז אריינגעזאגט. אוודאי זיך אייך תוכיח, אבער אבער דארפסט פריערט ארומקוקן ארום און ארום. מיט דעם איז מען מסביר די אנדערע וואכעדיגע סדרה אין פרשת תזריע, איז געדענקסט ווען ר' הכהן נאך פאר שני, ווען ר' הכהן את הנגע בעור הבשר, דריי מאל מנח. מנח מנח מנח פארוואס? ווייל איידער דער כהן נאר גייט דאך דא זעהן די מצב יא ער גייט דאך גיין מטמא זיין ער דארף דאך גיין ער דארף דאך גיין קומען זעהן און גוי מטמא זיין איך זעה נישט בבהילות וברוגז במנוחה מתוך מנוחה של אז און נאכאמאל במנוחה דעמאלט צו זעהן צו עס איז טאקע א נגע צו עס איז א טעות מען קען נישטא קיין סיבה פאר א נגע אין כהן צו זיין וראה הכהן את הנגע ב ו דריי מאל מנח מנח רואיג און רואיג און רואיג ביז ס'איז טאקע מחליט זיין שוין יא ס'איז א נגע רואיג מנח א. מנח, מנח. די סקולענער סכנה וואך ער פלעגט זאגן א אנדערע זאך, עס שטייט דארטן ראה כהנס הנגע בראה הבשר והנה כ א נגע, וראה יעקב מטמא עושה, וואס איז נאכאמאל ראה יעקב, האט שוין אנגעהויבן בראה כהנס הנגע, עס דארף טענה'ן מטמא עושה, וואס איז וראה נאכאמאל, זאגט איי די וואס מאכן מטמא צו זיין פארלעש זיך און פארלאז זיך נישט אויף ערשטן ראי', קוק נאכאמאל.

א מלמד א יקע, דער מלמד איז געווען א גרויסע יקע, און איינמאל די ערשט פלעגט קומען פונקט, א פונקטליכער, און איינמאל האט זיך געמאכט ער האט געזען ער קען נישט קומען פונקטליך האט ער באשטעלט א טעקסי צו קומען אלץ פונקטליך אין חדר, און מיט דעם אלעם איז געווען א טרעפיק א פקק און ער האט פארשפעטיגט פון זעגן פון א מינוט, ער קומט אריין אין חדר איז איינער פון די אינגלעך הייבט אים אויף דעם. מלמד, דו ווייסט אים דעם זייגער? דער מלמד, און דער מלמד האט געפילט ער פלאצט, ער האט געוואלט ויגצה פאר מלמד מאוד על חוצפות, אזא חוצפה פון א קינד, און ווער רעדט נאך דער ערשטער מאל זיך פארשפעטיגט, און נאר איין גאט אין הימל ווייסט פארוואס איך האב פארשפעטיגט היינט, אבער דער מלמד האט וואס ער האט געוואלט מאכן, אבער ער האט געהאט א קבלה אויף זיך, א הייליגע קבלה, עס מעג עס יעדער איינער נאכמאכן, אז ער נישט מגיב ביז א האלבע שעה. ג. חביקים א טרעג א די ארבעט מיט די אלביש האט ער האט ער אנגעהויבן דעם שיר. אנגעהויבן דעם שיר, די בלוט האט אים געברענט, זאגט ער וואס ער גייט וואס ער גייט אים זאגן, ער האט געוואלט אנשרייען און קוטשען. בקיצור מען האט געגעבן א קלינג די הפסקה און איז דער קינד שרייט נאכאמאל, א מלמד! דער ווייזט אים מיטן זייגער, א מלמד! די זייגער האב איך נעכטן געקויפט און כ'האב נישט געוואלט קיינעם ווייזן דער נאר די מלמד זאל זען די ערשטע די זייגער די רבי זאל זען די ערשטע די זייגער כ'האב עס נישט געוואלט קיינעם ווייזן די רבי זאל זען די ערשטע די זייגער. שי האט ער געזען אז ער האט זיך געוואלט אזא אהבה ארויסגעבן ער האט געמיינט כ'האב זיך דא געווען ער האט געמיינט א געפערליך א חוצפעניאק און דא האט ער דא באוויזן דעם גרויסן מורא'דיגן אהבה און זאגט דעמאלטס אז די מחנכים האבן אים געזאגט

די צווייטע זאך אכטונגען מנח מנח מנח און נאכאמאל רעד און ווארט דארפסט נישט יעצט מגיב זיין בארואיג דיך חבי כמעט רגע די עבר זיין עדי האט א מנהג לכל הלבו שו ו.

די עולם האט געזען מלאכים? אי ווי אזוי ווייסט אימער רב דעם מלאך השם צבקות? זאגט מען דאס איז די טייטש די וואס ער האט געזאגט יעצט ווייל רשי זאגט אין אנהויב ויקרא זאגט רשי ויקרא לשון חיבור לשון שמלאך השרת משתמשים בו אויב די רב דעם מלאך השרת אז ס'איז מלשון חיבור דעמאלטס איז תורה יבקשו מפי. ער האט געזאגט די נשיא בשלום און שליט א פון ישמח ישראל אויכעט אז מדיע די וואך מדיע ווען משה רבינו האט אנגעשריגן אהרן מדיע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש ראשי תיבות מלא אהבה שטייט לשון חיבה מלא אהבה איי לשון חיבה מלא אהבה דער רב האט דערציילט דא פאר אפאר וואכן צוריק מעשה ר' שלמה זלמן

יא, אין לאס אנדזשעלעס, אין לאס אנדזשעלעס איז אוועק די מחלה, עפעס אזוי, זי האט שטארק מחכים געווען, די קיצער זי האט געזאגט פאר מיין טאטן זכרונו לברכה, אז זי האט אים געפרעגט אמאל, מיין נייע טאכטער בעט דיך רבי שלום פיטן א טיקעט צו קויפן, א געלט צו קויפן, א טיקעט צו קויפן גיין אין טעאטער,

נאר דו האסט געזען, דו האסט מיר געבעטן איך האב דיר געגעבן, אבער דו האסט וויסן דו צערייסט מיר די הארץ אויף שטיקער אז דו גייסט דארטן, די הארץ ווערט מיר צעריסן אויף שטיקער, איך זאג געזאגט פאר מיין טאטן זי האט אוועק געווארפן די געלט, זי דער איך גיי נישט, זי האט געוואלט מזל'ן מיין טאטן אז ווייל ער איז געווען אזוי נאנט צו איר יצר הרע האט ער אזוי פארשטאנען האט זי אים עס נישט געקענט מאכן דעם עגמת נפש. מ'דארף עס נישט אנקוקן אלס רעבישע מעשה בכלל וכלל. ס'ליגט דא א מורא'דיגע דאס. זי האט גע. זי האט גע. נישט ער איז אין הימל און זי איז דארט מיטן נסיון. זי האט געזען ווי ער איז מיט איר, האט איר געגעבן די געלט, האט אבער און זי האט געזען אבער זי צערייסט אים דארט, פארוואס זאל איך אים עס מאכן? אז ער איז אין הימל און זי איז דארט איז נישטא קיין דו שיח ממילא איז שמש וריין. בחורים איך רעד נישט שייך בכלל נישט. ס'איז דא א נייע תורה.

שיער די זאכן וואס זאגט מען שוין עפעס א פלא פון א זאך ווען איך רעד וועגן די זאכן זענען זיי דא זיי ווילן עס מאלפן פאר די עלטערן דא שטייט אז עס איז יא על כל פנים אבער לאמיר זעהן וואס איז נוגע צו אונז אלעמען רבותי אלע אלע נאכן דא אזא ווארט ויקרב אהרן אל המזבח

איך דארף. ס'איז ממש די אומעטיג. זאגט ער און פארקערט זאגט ער דאס אויף וואס מח ש שטייט ויקרב כל העדה העמדה לפני ה' די עולם האט געשריגן ס'איז נישט אהרן אונז דארף מען דא די ישועה אונז האבן געזינדיגט כי בני ישראל תלוי עיקר האשמה בהם ולא באהרן ואם הם אהרן לא מקבלים עשה' ער פארשטייט וואס דא איז געווען פון איין זייט אהרן האט געשריגן ס'איז איך זיי האבן געשריגן ס'איז זיי. ממש פונקט ווי אונז רעדן מיר נאר פארקערט. וויסן אז איך בין די שולד צו קיינער נישט נאר איך. ווי דער בריסקער רבי האט געזאגט אז א יונה מפטור יונה. וויל די אוניות געגאנגען זיך צוברעכן יא. און וואס האט יונה געזאגט צו אוניא נעמטס מיר באטלני אל הים ואי שותה כיום עניכם כי יודע אני כי בשלי הצער הגדול הזה עליכם. איר ווייסט ווער ס'איז געזעצן דארטן חוץ מיונה הנביא?

הא? נאר ביי מיר? אנשי בזק לא חטא אשר לא כלו. דא אזא פסוק אין תהילים ל' ח איז דא א פסוק ווען דוד המלך זאגט ואני כחרש לא אשמע איך א אילם לא יפתח פיו פרעגן אלע מפרשים שטייט כחרש לא אשמע און דארף שטיין איך אילם לא אפתח פיו וואס איז לא יפתח פיו זאגן דארט די מפרשים כ'געדענק נישט ווער איינער פון מפרשים זאגט אז צוויי מענטשן קריגן זיך אויב איינער מאכט זיך כחרש לא אשמע וועט יענער לא יפתח פיו יענער וועט נישט עפענען די מויל. די רבי רבי הערשעלע זידיטשויבער, איינער איז געקומען און זאגט מיר מיר רודף מיר כ'בין א נרדפיר מיר רודף יענער רודף מיר רודף מיר, האט אים רבי הערשעלע גענטפערט אז א שטריק איינער ציט דא און איינער ציט דארט אזוי קען מען ציען, טאמער איינער באפרייט פאלט יענער, באפריי אים פון דיין קאפ האט שוין יענער פארלוירן, ער רופט צו ענטאני, נעם אים ארויס פון קאפ, כאילו לא היה, כחש לא היה, שמעט שוין יענער זיין כלים לויפט אפי' ווי אן. נעם אים ארויס, איך בונה קבלן און שיעורי מגעת, מאך סדר ביי זיך, ביי זיך מאך סדר, ביי זיך מאך סדר. הא? די וועלט זאגט דאך א ווערטל, איינער קומען צום רב, ער רופט צו דעם תורה די לבנה, וואס איז? לעצטנס די לבנה האבן אנגעהויבן רודף צו זיין, רודף'ן, ווי ער גייט, גייט זי אים נאך, רעכטס רעכטס, לינקס לינקס, ער שטעלט זיך אפ, שטעלט זיך אפ, ער בייגט זיך, בייגט זיך, איך ווייס נישט וואס זי טאן. האט די דיין אים געזאגט איך הער, שמעתי את לענותך, און די הלכה מוז הערן ביידע צדדים נאך אפאר טעג. שוין קומט נאך אפאר טעג ער ווארט אזוי הערן די פסק דין, זאגט אים די דיין איך האב גערעדט מיט די לבנה וואס איז זיך נגנב, האט זי געזאגט וואס וואלט עס קיינמאל נישט געמאכט אבער דו האסט עס זיך אנגעהויבן. אויב דו העסט אנגעהויבן, דו ביסט אלץ שולדיג, אויב דו העסט אויפהערן צו קוקן אויף איר, וועט זי אויפהערן. אזוי קוקט עס אויס אונזערע אלע הנהגות דא, אונזערע אלע התנהגות'ן. כ'מיין דאס איז דאך טעג וואס מען דארף זיך טאקע נעמען צו דעם. מען זאגט זיך נאך ביים בעלזער אויסרעדן די וואך אז איינער האט עפעס איינעם געטשעפעט שטארק.

ווען ס'וואלט געווען א מנהג וואלט עס נישט געווען כאילו ער האט עס נישט ווען איינער האט געזאגט אז דאס איז געווען ימי הספירה פארוואס איז געווען די מגיפה ווייל לא נהג עיכוב אדזעבע זיי האבן נישט געמאכט קיין מנהג מען האט נישט געמאכט פון דעם א מנהג זיי מאכן א מנהג א מנהג אזוי יעדן טאג לקבל די ספירה טעג גיבן כבוד זה לזה מכבד זיין יענעם זאגן א גוט ווארט יענעם געבן א כבוד יענעם אן קיין חשבונות. ווייל טאמער לא נוהג יא געמאכט חלילה מגיפה איז אוודאי מידי טובים אריבער צו ציען צום אריך יאנזען. דאס איז די עצה איך וועל ביי זיך משנה זיין ביי זיך ביי זיך איך משנה איך און אנהייבן מכבד צו זיין איך וועל זיך משנה זיין ווי האט סאטמאר רב געזאגט אני שונה מכיאה לדבר. הײ מול אַ מלחמה, כי זאָגט אַז די גמרא משמש בד' לשונות, אי דילמא אלא דא, פֿיר לשונות, תעני שלום, אַ מענטש וויל לעבן בשלום, איז וכי אַדרבא דאַרף ער רעדן מיט פֿיר לשונות, אַ מאָל שװײַגן, אַ מאָל בלשון רכה, אַ מאָל אַ און אַף דײַנע לשונות. הײ מול, זאָגט ער, איז דער אותיות אַהין און צוריק, הײ מול אַף צוריק איז אויך הײ מול.